Jipo mar Sabato ei Radio Ramogi. Jawinjo mawinja yo kinyi masani, amosi ni misawa kama wuoyo kodi en Pasta Dalmas Odhiambo kawuoknwa e kanisa ma Umala, Nyalgunga District. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye e okinyi masani Eh, agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye e okinyi masani. Kapok watimo kamano, we walam Nyasaye. Ruodhwa bende Nyasachwa, agoni erokamano Yesu Wuod Nyasaye. Uh, yie mondo mi wanwang' kinde mar puonjre wachni e okinyi masani. Tekoni mane otelo ni jonabi ka indiko wechegi, otelnwa kwalero tiegi ni wira wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu wakwayo. Amen. Jaera, agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye ka thuon wach mwadwa wuoyo okinyi masani to en ni chako wuoth nade to ineno ka ibiro tieko nade ichako wuoth nade to ineno ka ibiro tieko nade buk en timotheo mar ariyo ang'wen kare ochiko jaera ng'at ma ondiko bugni iluongo ni paulo mae kinde moro niluongo ni saulo Uh, ei muma wantiere gi Saulo ariyo. Wantie gi Saulo ma jadhood Benjamin ma nobedo ruoth mar Israel, kendo wantiere gi Saulo ma ja-Tarso ma ondiko buge prariyo gachiel. Achiel kuom buge ma ondiko en buk ma ondiko ni Timothy. Uh, buk ma ondiko ni Timothy nyadi mang'eny wang'e kaka buk ma ondik ni Jayalo Matin kata Pastoral Epistle. Gin barupe ariyo ma iluongo ni Pastoral Epistle. Achiel en barua ma ondiko ni Tito, to mar ariyo en barua mondiko ni Timothy. Uh, nitie gik momiyo Paulo ondiko baruani. Achiel ni Paulo ne dwaro mondo Timothy okelne andike moko manoweyo Karpo e dala mar Troa. Mar ariyo en ni Paulo ne ywagore ni nitie ji ma noringo oweye e ministri mare. Mar adek momiyo Paulo ondiko baruani Paulo ondiko baruani nikech nodwaro mondo Timothy oendelea gi rito kanyakla mar jok ma oyie kuom Yesu Kristo. Mane momiyo okono Timothy ni kuom mano ng'ato kik chayi nikech itin. Mar ang'wen momiyo Paulo ondiko baruani, Paulo ondiko baruani ka ondiko wechene mogik, ka ondiko his last will, nondiko wechene mogik. Mane momiyo Paulo ondiko baruani? Kara mane momiyo owacho ya ang'wen wesne auchiel ni anto ngimana chalo gi misango ma iolo piny e kendo mar misango. kendo kinde ma agodo e piny ni chiegni. Asekedo lweny maber kendo asetieko ng'weya, bende aserito yie marwa. Koro gima okanna en mana osimbo mimiyo joma kare ma ruoth ma jang'ad bura makare biro miya chieng' birone. To kan kenda manomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto ma orito birone gi chunygi duto. Paulo ma wuoyoni en Paulo ma jalweny. En Paulo motieko ministri mare. En Paulo ma otieko wuodhe. Mane momiyo owacho ni ka lweny to asekedo lweny maber, kendo asetieko ng'weya, bende aserito yie marwa. Koro gima okana en mana osimbo ma imiyo jok makare, ma ruoth ma jang'ad bura makare biro miya chieng' birone. To ka an kenda manomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto ma urito birone gi chunygi duto. Jahera wi kik wil gi gima wapuonjore okinyi masani en ni ichako wuoth nade, to ineno ka wuodhi biro rumo nade. Ka igik e wesne ochiko, ang'wen ochiko, Timotheo mar ariyo wacho niya, Tem matek mondo mi ibira piyo, nimar Dema oseringo weya, nikech ohero pinyni, kendo osedhi Thesalonika. Kreske to osedhi e piny Galatia, kendo Tito osedhi e piny Dalmatia. Luka kende ema wadongo ka, ka ibiro to kaw Mariko ibi godo, nikech okonya maber. Aneno ka Paulo ywago ng'at ma iluongo ni Dema Dema jayalo maber, Dema ng'at Nyasaye, Dema jating' ndai, Dema mane Paulo nyalo wuotho godo, Dema mane odonjo godo e ot ka ot to wacho niya, misumba Nyasaye lem, misumba Nyasaye soma ndike. Dema noweyo ministri nikech hera mar piny. in ichako wuoth nade to ineno ka idhi tieko wuodhi nade nitie jok ma nochako maber to gidhi tieko marach bende nitie jok ma nyotieko maber to ne gichako marach in to ichako wuodhni nade to ineno ka idhi tieko nade dema nochake maber to dema koro tieko marach mano emomiyo paulo wacho niya tem matek mondo mi bira piyo nimar dema oseringo weya nikech ohero pinyni kendo osedhi thesalonika kreske to osedhi e piny galatia kendo tito osedhi e piny dalmatia Luka kende ma wadong' godo ka ka ibiro to kaw Mariko ibi godo nikech okonya maber. Eh, johera mar polo ung'eyo maber niya ni od gi John Mark kata Mariko ema ne kanisa ma okwongo ne chokore kendo lamo e Nyasaye. Chieng' moro kane omak Petro kendo kane eh, kanisa kanyakla ma Jokristo oselamo ne Nyasaye ahinya, malaika notelo ni Petro e, e ot mar jela mi Petro owuok oko e jela. Kendo kane Petro owuok oko, nodhi kama ne jopuonjre ochokore ka lemo e od Maria ma bende iluongo ni John, uh, od min John Mark. Kanye mane kanisa mokwongo chokore ka lemo. Kendo Paulo bende ndiko kawacho niya, ka ibiro to kaw Mariko ibi godo nikech okonya maber. Mariko ne ok ojwang'o yie marwa. Pariko nowuotho gi Paulo kendo Mariko ne ok ojwang'o mise ma nogure. In ichako wuoth nade to ineno ka idhi tieko nade? Gin ang'o ma inyalo pari godo? Gin weche mage ma iseweyo chien ma inyalo pari godo? Gin andike mage ma iseweyo chien ma inyalo pari godo? John Mark kata Mariko ne otiyo tich maber mane momiyo Paulo pare gi tich maber mane otiyo. Kendo dhi nyime kowacho niya, Tukiko to aseoro Efeso, e kinde akinda ma ibiroe, to kelna law mane aweyo Karpo e dala mar Troa, kendo ikelna kitepena, to moloyo mago molos gi pien. Alexander ma jatheth mula notimona marach ahinya, to ruoth chieng' nochule kuom gik ma notimona. In bende tang'ne, nikech nokedo gi weche duto mane awacho alexander ma ka jayalo oseyalo to odok pingo weche ma jayalo oyalo alexander mane ka paulo oseyalo to odok okedo gi weche mane paulo oyalo paulo wacho niya alexander ma jatheth mula notimona marach ahinya to uh, ruoth chieng' nochule kuom gik ma notimona In bende tang'ne nikech nokedo matek gi weche duto ma nawacho. Paulo dhi nyime kawacho niya, e kinde mokwongo mana achung'ie bura mondo awach wach wachna, onge ng'ato ma ne ochwaka, to ji duto noringo weya, to Nyasaye mondo ong'wonnegi. Ruoth nochung' buta momiya teko mondo aland wach maber chuth, mondo ji duto ma ok jo-Yahudi owinj wach maber. Kamano noresa. e dho sibuor. Paulo wacho ni e kinde ma okwongo mane ochung'ie bura mondo owach wechene, onge ng'ato mane ochwake. Johera mar polo, ing'eyo maber ng'ato ang'ata mani oko kanyo ma osedhi e, e, e od bura ong'eyo ni od bura nitie gi ji ang'wen moko ma otegno. Nitiere jaj kata jang'ad bura, nitiere ng'at miluongo ni probation officer, nitiere ng'at ma iluongo ni, ni, ni, ni clerk court clerk nitiere ng'at ma iluongo uh, ma iluongo ni, ni prosecutor masomo ni weche ma donjni godo bende nitiere the arresting officer to paulo wacho niya nie kinde ma okwongo mane ochung'ie bura mondo owach wechene onge ng'ato mane ochwake to ji duto noringo weye kata kamano ruoth nochung' bute momiye teko mondo oland wach maber chuth mondo ji duto ma ok jo-yahudi owinj wach maber chuth kamano norese e dho sibuor to dhi nyime kowacho ni bende ang'eyo ni ruoth pod biro resa kuom gimoro amora madwaro hinya mi ochopa e polo, uh, e polo Eh, kuma olochoe duong' obedne nyaka chieng' to odhi mbele wesne prariyo gachiel kowacho niya tem matek mondo mi ibira piyo kapok ndalo mag koyo ochakore Jahera mar polo Awacho niya, tem matek mondo iduog ir Nyasaye ka kinde mag pek pok ochopo. Tem matek mondo iduog ir Nyasaye ka kinde mag chandruok pok ochopo. Tem matek mondo iduog ir Nyasaye ka pok kinde mag masira ochopo. Mane wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo ka wuok e kanisa ma Umala, Nyalgunga District. Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo maki. Nyasaye mondo oriti, Nyasaye mondo olochnu e nying Ruoth Yesu. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa. Goni erokamano Yesu Wuod Nyasaye nikech iloso kinde yi okinyi ni e redio Ramogi mondo mi wawuo gi jowa, wawuo gi osiepewa, wawuo gi anyuolawa, wawuo gi jopinywa, wawuo gi wedewa Jahera wechegi okelie konyruok ni nyathini moro oko kanyo. Makwa nyaka watieke, kendo makwa ka imako nyithindi e jumani, odiechieng'ni okelnwa gwethwa duto, ni wira wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu. Mane wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Nyalgunga District. Mano ne jipo mar Sabato.
Kaka wuotho gi Yesu.